פאלט מען דארף קיף סמך עשו מיט בית תני רבנן תוס' דברן לאמיר לערנען לעיל נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום מאן די טעלעפאן ספאנסער רבי שלמה טויבער לכבוד התורה ולומדיה סאו תני רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מען גייט רעדן וועגן א מענטש וואס טענה'ט אז זיין שטר איז פארלוירן געווארן הרישא בא ואמר אז א מענטש קומט אריין אין בית דין ער זאגט אבד שטר חובי איך האב פארלוירן די שטר איך דארף יעצט האבן א נייע דאקומענט וואס שטייט אלעס וואס איז געשטאנען אין די ארידזשינעל שטר באט איך האב נישט קיין איידעם אז ס'איז טאקע פארלוירען געווארן. איז אף על פי שאמרי איידעם, אפילו אויב די איידעם גייען אריינקומען די ארידזשינעל איידעם זאגן אני כסבני אונז האבן געשריבן די שטר וכו סמני אונז האבן געחתמ'ט אויף די שטר ונשאני לו אונז האבן עס אים אפילו געגעבן אין די הענט אריין ווייל טאמער די איידעם זאגן נאר אז זיי האבן עס געשריבן און געחתמ'ט גייט מען נישט וועגן דעם שרייבן נאך א שטר ווייל מ'האט מורא קען זיין ער האט געוואלט געבן א שטייער למעשה האט ער עס נישט געגעבן למעשה האט ער נישט געבארגט די געלט ממילא איטס נאט נאטינג וואס דען די איידעם דארפן זאגן אונז האבן געשריבן אונז האבן גע'חתמ'עט אונז האבן איבערגעגעבן די שטר מיט דעם אלעם אין קאסמע לא יעש א שטר שרייבט מען נישט א נייע שטר ווייל מ'האט מורא קען זיין ריעלי האט ער באהאלטן די ארידזשינעל שטר אדער קען זיין אפילו ער זאגט אמת ער האט עס פארלוירן אבער אפשר גייט עס טרעפן במשך הזמן גייט אויסקומען ער קען איינמאנען מיט ביידע שטרות סיי מיט די אלטע שטר סיי מיט די אלטע שטר. סימילער ווען די געסט א טשעק פאר איינער און ער קומט צו דיך אפאר וואכן שפעטער און זאגט כ'האב פארלוירן די טשעק פליז גיב מיר ענאדער וואן. סאו מ'גייט נישט סתם אזוי געבן א טשעק. מ'עט קודם גיין צו די באנק און קענסלען די ארידזשינעל טשעק און נאכדעם וועט מען אים געבן די צווייטע טשעק. די ריזען אויף דעם איז זייער פשוט, מ'האט מורא ער גייט אריינלייגן צוויי טשעקס. די זעלבע זאך דא, מ'האט מורא אז ער וועט גיין איינמאל און צוויי מאל. דא קען מען נישט רופן די באנק פארדעם און ממילא פארדעם שרייבט מען נישט קיין צווייטע שטר. זאגט אבער די גמרא ביי מאה דברים אמירים ווען דאס כזקן וואלט למשאט נישט קיין נייע שטר, דווקא איבער שטר הלוואה, ביי א לאון דאקומענט. אויף די שטר מעג איך אים עמקן, אויב א מענטש קומט צו בית דין און ער טענה'ט אז די שטר וואס ער האט אז ער האט געקויפט די פעלד פון ראובן איז פארלוירן געווארן און ער בעט מען זאל אים שרייבן א נייע שטר, און איידעם קומען אין בית דין זאגן יא אונז האבן מיר געחתמ'ט מיט די שטר, אונז האבן עס געשריבן, אונז האבן עס אים געגעבן, איז די הלכה כספין גייט מען יא שרייבן א נייע שטר, באט דעירס וואן ביג קעוויעט, ס'דא איין גרויסע תנאי וואס גייט זיין אנדערש ווי א רעגולער שטר, חוץ מנא האחריות שבו, דאס הייסט די שטר גייט זיין סימפלי ענד אנלי, עקסקלוסיוולי, א פרוף אוו פורטשעס, אז מ'זאל נישט קענען, אבער אז די מוכר זאל נישט קענען זאגן אז ס'איז נאך אלץ זיין פעלד, אבער נישט ער זאל קענען גיין אוועקנעמען פון נכסים משעבודים אויב איינער גייט קומען אוועקנעמען זיין פעלד. איי אפשר טעמנו שלא כדין, ווייל מ'שרייבט דאך, גייט שרייבן א נייע שטר אז די פעלד איז זיינס, די זאל ממורם קען זיין ער האט פארקויפט די פעלד פאר א צווייטע יעצט גייט ער ארויס נעמען די שטר ס'איז זיינס ער גייט עס אוועק נעמען פון די בייער שלא כדין זאגט תוספות אז ווען מען שרייבט די נייע שטר גייט בעז ד שרייבן די ארידזשינעל דעיט די דעיט פון די ערשטע סעיל און טאמער ער גייט עס פארקויפן נאכדעם גייט ער לכאו' ארויס נעמען יא דו האסט עס טאקע געקויפט פיר יאר צוריק איך האב עס געקויפט א יאר צוריק ממילא גייט די פעלד בלייבן ביי די בייער ס'וועט נישט אוועק גיין שלא כדין. תסמ ט עמוד א', רבי שמעון בן גמליאל אומר רבי שמעון בן גמליאל זאגט אף שטר מקח און ממכר איין קאסבן, נישט נאר ביי א הלוואה, נאר אפילו ביי א סעיל אוו א פראפערטי גייט מען אויך נישט שרייבן א נייע שטר אפילו אן אחריות, ווייל לכאו' מוהרא קען זיין דער לוקח האט צוריק געגעבן די שטר, די ארידזשינעל שטר צו די מוכר, און ער האט אים אויך צוריק געגעבן די פעלד, סאו ממילא די פעלד איז שוין מער נישט זיינס, יעצט אויב גייט מען שרייבן א נייע שטר פאר די לקיח, גייט ער גיין צו די מוכר און ער גייט אוועק נעמען די פעלד, ער גייט זאגן קוק איך האב א שטר ס'איז מיינס, סאו אפילו ער האט עס צוריק געגעבן גייט ער זאגן אז ס'איז זיינס. סאו רבי שמעון בן גליל האלט, היות די לקיח געבט איבער די שטר, די דיד, ער געבט עס צוריק, די פעקט דעט יו געיוו אווער די דיד, האסט אים איבער געגעבן די דאקומענט, מיט דעם האסטו צוריק געגעבן די אונערשיפ פון די פעלד. קומט אויס ווער איז יעצט די אונער פון די פעלד? די מוכר, פארוואס? ווייל די לקיח האט אים צוריק געגעבן די דאקומענט. יעצט קומט ער לקח צו בית דין און זאגט אה כ'האב פארלוירן די שטר, אויב גייט מען שרייבן א נייע שטר גייט ער קומען צו די מוכר און זאגן איך בין דער בעלבאס ס'איז מיינס, און באמת ער האט עס שוין צוריק געגעבן ווייל ער האט אים געגעבן די דאקיומענט. די חכמים די תנא קמא האבן געהאלטן אז סתם צוריק געבן די שטר אפילו ס'איז א שטר מכירה איז גארנישט, די פעקט דעט יו האלד די דיד דאזענט מין עניטינג, און אפילו אויב ער האט צוריק געגעבן איז נאך אלץ די בייער דער אונער פון די פעלד, דו ווילסט עס באמת צוריקגעבן? שרייב א נייע שטר, א שטר של מכירה, א שטר של מתנה, און טאמער גייסט שרייבן אזא שטר גייט נישט זיין קיין פראבלעם ווייל סגייט זיין די דעיט וויטש איז גאנא שאו אז ער האט עס צוריקגעגעבן. וכן הוי רבי שמעון בן גמליאל אומר, אזוי האט רבי שמעון בן גמליאל אפיציעל געזאגט אז הנושא מתנה לחבירו, איינער געט א פעלד פאר זיין חבר א מתנה, והחזיר לו, דער מקבל האט עס נאכדעם צוריקגעגעבן צו דעם וואס האט עס אים געגעבן, עס איז א שטר, ער געט אים די דיד, לאמיר זאגן אלס שונא מתנות יחיה, ער וויל נישט נעמען קיין פריבי'ס, איז חזרו מתנותו, גייט צוריק די מתנה צו דער וואס האט עס אים געגעבן, ווייל איבערגעבן די שטר גיבט צוריק די פול רייטס, די זכיות, וואס וואטעווער ער האט וואס שטייט אין די שטר, כאילו מען האט געשריבן א ספעשל שטר נאר פאר דעם. סאו לויט רבי שמעון בן גמליאל, אז איינער גייט גנב'ענען א שטר און ער גייט זאגן דו האסט מיך עס געגעבן במתנה, הי איז גאנא בי אין ריעל טראבל ווייל דאס איז פרוף די פאקט אז ער האט נישט קאר אז ס'איז זיינס. סימילער אויב איינער טרעפט א טשעק אין די גאס היינט קען אריינגיין אין א טשעק קעשינג אדער אין א סטאר און עס אריינלייגן. יעס איטס א ריסק איף יו לוז די דאקומענט יו אר אין פאר סאם טראבל. כ'ווייס א איד וואס וואס דאווענט דארטן ווי אונז לערן ווי איך לערן מיט ר' דוד שמואל א עלטערע איד כמעט הונדערט יאר אלט און ער האט איינער האט געשריבן א טשעק פאר איינעם פאר צוויי און צוואַנציק טויזענט דאלער, דער מענטש איז געווען א, כ'ווייס נישט וואס דער ביזנעס דיעל איז געווען, באט דער מענטש האט אריינגעלייגט דער טשעק אין פיר אנדערע בענק פיר מאל, האט ארויסגעצויגען אַכט און אַכציק טויזענט דאלער, ענד הי סקיפט טאון, הי איז אוט אוו די קאנטרי, הי איז נאו וועיר טו בי פאונד. סאו ער האט זיך געלערנט זיין לעסען, ענד טו עוואויד דעט האט ער אויפגעמאכט צוויי נייע בענק אקאונטס, איינס וואס מען קען נישט שרייבן קיין טשעקס דארט ליגט אלע געלט סאו סקען נישט ארויסגיין קיין געלט דארטן, די איינציגסטע וועג ווי סקען ארויסגיין געלט איז טאמער מען ווייערט עס אריין אין א טשעקינג אקאונט און די טשעקינג אקאונט די מאוסט וואס מען קען ארויסשרייבן א די מאוסט וואס ליגט אין די באנק איז טויזנט דאלער פאר מען וויל עפעס מער דארף ער קודם ווייערן די געלט אזוי מען זאל נישט קענען ארויסליידיגן די אקאונט אזוי ווי דעי האט געטון כ'דענק יארן צוריק האט האט די באנק אין באלטימאר ערגעץ אדער כ'דענק נישט ווי ערגעץ אין מעין אפשר, אנגערופן מיין טאטע אז איינער איז געקומען קעשן א טשעק, ער האט געפונען א טשעק פון מיין טאטע, צו ער האט גע'גנב'עט א טשעק פון מיין טאטע, ער האט געפארדזשט זיין לייסענס ס'זאל שטיין דזשאוסעף פאלדזשער מיט זיין טאטע מיט זיין פיקטשער מיט דער גוי'ס פיקטשער און ער איז געקומען מיט דער איידי מיט זיין פיקטשער צו קומען קעשן די טשעק, סאמהאו דער באנק פיקט אפ די סיגנעטשורס אז ס'האט נישט געשטימט, מיט דעם וואלט מען זיך געראטעוועט. סאו די זעלבע זאך, האסט צוריק געגעבן די דאקיומענט, האסט צוריק געגעבן די שטר, דעט מיענס יו אר די אונער. ווען חכמים אומרים, די חכמים זאגן, מתנותו קיימת, איינמאל די געסט צוריק די מתנה איז אין די האנט פון די מקבל קען ער עס נישט סתם אזוי צוריק געבן דורך צוריק געבן די דאקיומענט, דארפסט מאכן א אפישעל קנין, א אפישעל שטר און איבער געבן א נייע שטר, מיט דעם וועט ער צוריק געבן, ער צוריק גיין צו די נושא. אממער, האבן געלערנט די תנא קמא זאגט אין די ברייתא טאמער א מענטש זאגט ער האט פארלוירן די שטר מכירה, שרייבט מען אים א נייע שטר, די איינציגסטע עקסעפשאן וואס איז אנדערש פון א רעגולער שטר, חוץ מאי אחריות שבו, ס'איז נישט דא קיין גאראנטיס אויף דעם. פרעגט הגמרא מאי טעמא, וואטס די ריזען פארוואס לאזט מען אויס די אחריות? אמר רב ספרא, לפי שאין כוס פון שני שטרות, מ'קען נישט שרייבן קיין צוויי שטר מכירות, וואס איטש פון זיי האט אחריות על סעודה אחת, אן וואן פיס אוו פראפערטי קען נישט זיין קיין צוויי דאקומענטס אויף סעיל, די ריזען אויף דעם איז ווייל מ'האט מורא דילמא אזל קען זיין די בעל חוב פון די מוכר גייט גיין טרף ליה להי גייט אוועק כאפן די פעלד פון די בייער ווייל ער זאגט אז יענער איז אים געווען שולדיג געלט ואזל האי די לוקח גייט גיין אי מפיק חד ער גייט ארויס נעמען די שטר וטרף לקיחות ער גייט עס אוועק נעמען פון אנדערע מענטשן וואס האבן געקויפט פעלדער פון דעם מוכר ווייל ער האט אחריות נאו איווען דאו מען האט שוין אוועק גענומען דער פעלד ואמר להם און ער גייט זאגן דער לקח גייט זאגן לבעל חוב נעם נישט דער פעלד פאר דיר אליינס לעטס מעיק עפעס א דיעל אווער העיר וואס דען שיף לי די אייקען בה לאז מיך דא זיצן שטילערהייט אין דער פעלד איך וועל דא וואוינען אין דער פעלד צוויי דריי יאהר דער רשב ם לערנט פיר פינף יאהר במשך דער צייט גייען מענטשן פארגעסן אז דו האסט שוין אוועק געכאפט די פעלד אפצוצאלן דיין חוב והוא דרתו תרפא, נאכדעם וועסטו קומען נאכאמאל און אוועקכאפן די פעלד, און מפיק אחרונים וועט עס אוועקנעמען פון א צווייטע לוקח, ממילא גייט די לוקח ארויסנעמען די צווייטע שטר, והוא דער אזל טרף לקיחת אחרונה, ער גייט עס אוועקנעמען פון אנדערע בייערס וועגן די זעלבע פעלד, און אויף דעם אופן קען די לוקח אוועקכאפן די וועליו פון די פעלד צוויי מאל פאר איין פעלד וואס מען האט אוועקגענומען פון אים, טו עוואויד דעט איז ווען ארויסקומט מיט א פסק, מען שרייבט נישט קיין שטר, קיין צוויי שטרות אויף איין פיס אוו פראפערטי. סאו אויב די לקח קייטאנע האט פארלוירן די שטר, נאו פראבלעם, העל דיך שרייבן א נייע שטר, אבער וויטאוט אחריות, ווייל לכאו' מורא ריעלי אמת'דיג האסטו נאך די ערשטע שטר ביי דיר, ממילא גייט אויסקומען גייסט אוועקכאפן פון די לקיחות שלא כדין. פרעגט די גמרא, פארשטיי נישט, וכיוון דקראנו אלא שטרא דמלוה, היות בעסדן ווען מען קומט אריין מיט די שטר חוב און מען גייט אוועקכאפן די פעלד גייט מען צורייסן די שטר חוב, דעטס גאון, די ערשטע מאל ער קומט אריין אין בית דין צופליקט מען די שטר, דזשאסט לייק יעדע שטר חוב, נאכדעם וואס מען צאלט צוריק די לאון דארף מען עס נייעסן, ווייל טאמער נישט גייט די מלווה קומען נאאמאל און נאכאמאל, אויב אזוי במה במה יהודה טרף לה, מיט וואס גייט ער צוריק קומען זאגן אה איך וויל אוועק כאפן די פעלד נאכאמאל, מען האט שוין צוריסן די שטר הלוואה, דער איז נאו וועי דו גייסט קענען נאאמאל און נאכאמאל. דער פֿיר טײַמעסטער װעלן זאָגן, די לױקערײַנאַי, אַז ס'רעדט זיך אױף אַזאַ פֿאַל, װי בעסן האָט נישט צעריסן די שנאַר, אײַ האַװ אַ פּראָבלעם װיט דעט, װײַל װיִאַזױ קען דער מלװה אַװעקכאַפּן אַפֿילו די ערשטע מאָל? טאָמער ס'איז נישטאָ דער שטאַר, װאָס מע װיל צערײַסן, קען מען גאָרנישט אַװעקנעמען. והאָ אמר רב נחמן, רב נחמן האָט געזאָגט אַ הלכה למעשׂה, אַז כּל טרפֿה, יעדער שטאַר טרפֿה, אַ שטאַר װאָס מע כאַפּט אַװעק, אַ שטאַר װאָס בעסן גיט רשות פאר די מלווה אוועקצוכאפן די נכסים פון די לוי'ווע, די לכסוף מאי וואס דארף שיין אין די שטר אז די בעזעם קרני לשטרי די מלווה ווי שרעדד אונז האבן צוריסן די שטר די פרוף פון די לאון לאו תרפה היא הייסט נישט קיין שטר תרפה וואס איז כשר סאו די רשב ם גייט אריין אין אריכות ער איז מסביר וויאזוי איז צוגעגאנגען די פראסעס פון ווען מען האט איינגעמאנט א פעלד סאו ווען א מלווה קומט און ער זאגט איך וויל איינמאנען די לאון ער צאלט מיך נישט צוריק די לאון גייט בעז ד זאגן געט אווער הער לוי'ווע קום אהער קום אהער צו בעז ד. דער מלווה גייט ווייזן די שטר פאר בעש ט, טאמער דער לויווע קומט נישטא אריין, גייט בעש ט אים אריינלייגן אין חרם, דו קומסט נישט ווען בעש ט רופט אריין אין חרם. ער קומט אריין, מען גייט קודם צורייסן די שטר, און מען גייט געבן פאר די מלווה א שטר טרפה, די שטר טרפה גיבט אים די כח פאר די מלווה צו גיין צו סורוועיען, צו אינוועסטיגעיטן, טרעפן פראפערטיס וואס באלאנגן פאר די לויווע וואס זענען בני חורין, אדער זאכן אפילו וואס זענען משעבודים וואס האבן אמאל באלאנגט פאר אים,

גייט בעסטנס שרייבן א שטר שימה וואס מען שאצט אפ וויפיל דער פראפערטי איז ווערט, וויפיל דער לאון איז געווען, לייק דעט איט שוד בי א וואש מען זאל אפווישן וויפיל מען איז שולדיג. די ריזען פארוואס מען דארף שרייבן א שטר שימה, ווייל איך האב מורא אז קען זיין נאך א שטיק צייט גייט דער לויווע באקומען די עקשועל געלט וואס ער איז געווען שולדיג, און טאמער ער וויל זאגן דא האסטו די קעש געב מיך צוריק די פעלד, קען ער עס טון אפילו אויב ס'איז אסאך יארן שפעטער גייט ער עס קענען טון, טינק האט רבי סטעפאנסקי עטס מסביר געווען אויף אזא אופן, אימעדזשין איינער וואס האט געקויפט א אפארטמענט אקעגן איבער די קויסל, לאמיר זאגן אין ניינטין סעווענטי, לאמיר זאגן ס'איז ווערט געווען פֿינף הונדערט טויזנט דאלער, טאמער האט אזא דירה, קומט א מלווה און זאגט ביסט מיך שולדיג פֿינף הונדערט טויזנט דאלער, ער האלט נישט ביים באצאלן, מען כאפט אוועק די דירה, ער האט יעצט די דירה, סגייט אדורך א כ'ווייס א פֿופֿציק יאר, יעצט איז די דירה ווערט צוואַנציק מיליאן דאלער, איינמאל ער האט די דאקומענט אז ס'איז דאן די שטר שומר אז ס'איז דעמאלטס ווערט געווען פֿינף הונדערט טויזנט דאלער קען ער יעצט צוריק צאלן פאר די מלווה די פֿינף הונדערט טויזנט דאלער און ער גייט צוריק באקומען די דירה און ער קען שרייען חי וקיים סארי באט אזוי איז די הלכה דאס מיינט א שטר שומר נאר חזל האבן מסכם געווען אז יעדע שטר וואס בית דין שרייבט עקארדינג טו דיס פראסעס דארף שטיין דארף מען דאקומענטן אז די פריערדיגע סטעפ די פריערדיגע שטר האט מען צוריסן כדי מ'זאל קענען עוואוידן מ'זאל נישט איינמאנען צוויי מאל און שארן דאבל דיט. טאמער האט מען נישט געשריבן אז אזוי אין די שטר האט מען מורא קען זיין באמת בעז ד האט עס נישט צוריסן און ממילא גייט ער ברענגען א שטר תרופה וואס שטייט נישט אז די שטר איז צוריסן געווארן האט מען מורא קען זיין בעז ד האט עס נישט צוריסן און ער גייט גיין צו א צווייטע בעז ד און איינמאנען נאכאמאל טו עוואויד דעט מוז שטיין אז מען האט צוריסן די שטר וכל הדרכתי יעדע אינעווייניג אין די גמרא יעדע שטר וואס די בעז ד שרייבט אז מען האט געגעבן רשות איינצומאלן די נכסים לא כסוף ביי קרני לתרופה אונז האבן צוריסן די שטר טריפה, לאו אדרחתא אי האט נישט די כח פון א שטר אדרחתא, וכל שימער, יעדע שטר שימער וואס זאגט וויפיל ס'איז ווערט געווען בעסטן האט אפגעשאצט די וועליו פון די פעלד מ'זאל קענען אפווישן די לאון, די לויק סיביי וואס שטייט נישט קראן אלא אדרחתא אי כ'האב צוריסן די סטעפ פריער די שטר אדרחתא, לאו שימער אי האסט נישט קיין דין אזוי ווי א שטר שימער וואס איז כשר, קומט אויס די מלווה קען נישט אוועקכאפן קיין נכסים אפצוצאלן די חוב, נאר טאמער בעז ד האט צוריסן זיין שטר חוב. אויב אזוי, נישט דער מלווה און נישט דער לוקח קענען מאכן די שפיצל וואס אונז האבן פריער געשמועסט, און דער בעל חוב גייט נישט קענען איינמאל און דערפעלט צוויי מאל. אויב אזוי ווער בעק טו סקווער וואן. פארוואס טאר מען נישט שרייבן פאר די קונה צוויי שטרי מכירה? וואטס די ווארסט טינג דעט קען העפן? לכאורה דער איז נאטינג ווער יו קען גאו ראנג. זאגט די גמרא איך האב נאך אלץ מורא פאר א קניניא, איך האב נאך פאר א אופן וויאזוי מ'גייט עס אויסנארן, אבער א אנדערע מהלך, זאגט די גמרא לויט סביחה די איסור פון האבן צוויי שטרות אויף איין פראפערטי איז וועגן א צווייטע חשש, מ'האט מורא די בעל חוב גייט קומען ער גייט וועלן אוועק נעמען די פעלד, אבער דאס איז דווקא די קאוסע מכח אבהותיי, ער זאגט די פעלד איז געווען מיינס, ס'האט באלאנגט פאר מיין טאטע פאר מיין זיידע, ער גייט ברענגען איידעם אז די פעלד האט טאקע באלאנגט פאר זיין טאטע, און ער גייט זאגן אז דער מוכר דער וואס האט יעצט פארקויפט דער פעלד האט עס גע'גזל'ט פון מיין טאטע. אויף די פאל גייט דער לוקח דארפן צוריק געבן די פעלד צו די נגזל די תובעיה און בית דין גייט שרייבן א שטראף פאר די לוקח אז מען האט אוועק גענומען די פעלד אז עווענטואלי קען אוועק כאפן פון אנדערע לוקחות וואס האבן געקויפט פון די מוכר. אויף די פאל אויב מען גייט יעצט שרייבן צוויי שטרות אויף די ווען א טענץ איז פארלוירן געווארן קען די לוקח מאכן די שפיצל מיט די נגזל סימילער צו וואס מען האט פריער געשמועסט וואס הייסט די לוקח גייט אוועק כאפן די וועליו פון די פעלד פון די לקיחות מיט די שטאף וואס בעסד האט אים יעצט געשריבן, דער נגזל גייט אים לאזן דארטן וואוינען אפאר יאהר רואיגערהייט, נאכדעם גייט די נגזל קומען אוועקכאפן נאכאמאל די פעלד פון די לקיח מיט די ארידזשינעל שטר ווייל ס'איז באמת נישט פארלוירן געווארן, קומט אויס ווען די לקיח האט צוויי שטרות וואס שטייט אחריות קען אויף אזא פאל איינמארן די פעלד צוויי מאל פון צוויי אנדערע בייערס, ממילא גייט מען קיינמאל נישט שרייבן קיין צוויי דאקומענטס אז מ'האט פארקויפט פאר דעם זאגט די ברייתא, אויב די לוקח טענה'ט אז די שטר איז פארלוירן געווארן, גייט מען נישט שרייבן נאך א שטר מיט אחריות, דווקא אן אחריות. קומט אויס די קניניא וואס מען האט מורא איז עקשעלי אין טרי סטעפס. סטעפ נאמבער וואן, איינער טענה'ט דער פעלד איז זיינס גע'ירש'נט פון זיינע עלטערן, ער ברענגט צוויי איידעמס וואס האט פארלאנגט פאר זיין טאטע, ער זאגט ס'איז געגזל'ט געווארן, און דורך דער טענה גייט איר יעצט גיין אוועקכאפן די פעלד פון דער לוקח מיט די שטר פון מזונות. סטעפ טו, דער לוקח גייט נעמען איינע פון די שטרות ווייל ער האט דאך צוויי, ער גייט גיין צו אנדערע בייערס וואס האבן געקויפט א אנדערע פעלד פון דעם מוכר נאך אים און ער גייט עס אוועקכאפן, יעצט גייט ער ווארטן אפאר יאר, דער נגזל גייט ברענגען איידעם אין בית דין אז די פעלדער געבאלאנגט פאר זיינע עלטערן, בית דין גייט אים נאכאמאל געבן א נייע שטר, דער לוקח גייט ארויסנעמען די צווייטע שטר און ער גייט איינמאנען פון די לקיחות א צווייטע מאל.

טרף והא דטרף גייט ער איינמאל אוועק כאפן פון ראובן די פעלד א לקיח און נאכדעם גייט ער גיין צו שמעון א צווייטע לקיח און אוועק נעמען נאכאמאל די פעלד פארוואס קען נישט די לקיח אויסנארן די לקיחות דווקא האט מען געמאכט די קנין יאר אויסגעצויגן אויף צוויי אנדערע יארן צו א לאנגע פיריעד אוו טיים אינביטווין אפילו אויב ביידע שטרות זענען יעצט דא איין טאג קענסטו אוועק כאפן צוויי מאל האסט צוויי דאקומענטס. זאגט די גמרא אם כן ווייל אויב אזוי לפי שעלי בעלי דינים די שטאט גייט רעשן דער מענטש האט אוועק געכאפט א פעלד צוויי מענטשן גייען זיך טרעפן אינעם מקווה, ביידע גייען שרייען מ'האט מיך אויך אוועק גענומען עט ווערן א שערוריה מ'עט אים פאקן ביי די גניבה, מה שאין כן אווער פיו יערס, מסתבר מסתמא האט מען פארגעסן ממילא מיינט ער אז אזוי האט ער קען בי עיבל טו געט עוועי פראם איט. האט די ברייתא געזאגט אז דער וואס פארקויפט דער שטר מכר דער סעקאנד דאקומענט וואס מען שרייבט. אז ער האט געקויפט די פעלד, אויב ס'איז פארלוירן געווארן איז שרייבט מען אים א נייע שטר בה אן אחריות, און די גמרא האט מסביר געווען מען האט עס געטון פארוואס די לוקח זאל נישט קענען איינמאנען א דאבל פעימענט דורכדעם אז ער גייט אוועק נעמען די פעלד פון די לקיחות. קומט אויס אויב באמת איז די פעלד פארלוירן געווארן האט ער נישט יעצט קיין אינשורענס, ער האט נישט יעצט קיין אחריות אויף די פעלד, און אויב מען גייט אוועק נעמען פון די בעל חוב גייט ער פארלירן די פעלד, ער גייט גארנישט קענען טון, ער גייט נישט קענען איינמאנען פון די לווה אדער פון די לקיחות. פרעגט די גמרא פארוואס זאל מען נישט מאכן א צווייטע תקנה, דעטס גאנע עוואויד דיס רמאות, און די לוקח זאל נישט פארלירן, טאמער באמת ליגעלי ער טאקע באמת לאמיתו של דבר פארלוירן די שטר, עט ער נישט פארלירן. פרעגט די גמרא, איך האב א עצה, ולכתוב ליה שטרה מעליה, זאל מען שרייבן די שטר א רעגולער שטר, מיט אחריות, ווייל ס'אמאל מאכט זיך אז טאקע די שטר איז פארלוירן געווארן, ס'איז געווען א פייער, די דאקומענט איז פארברענט געווארן,

פון די נייע שטאף וואס איך האב געשריבן אנשטאטס די אלטע שטאף ווייל יענץ איז פארלוירן געווארן. אויב אזוי טאמער ס'שטייט אז דווקא דיס וואן איז א קוואליפייד שטאר קען מען שלא כיח גיין מאנען נאכאמאל ווייל ער גייט ארויסווייזן נאך א שובב וואס קענסלד אוט די ערשטע שטאר. אמרי רבנן קמא דרב פפא, מיר האבן דאס איבערגעזאגט פאר רב פפא, ואמרי לה עס איז נישט געווען ביי רב פפא נאר קמא דרב אשי, אזוי סאמעירס די ברייתא לערנט אונז היות די ברייתא האט נישט געגעבן די עצה א וועג וויאזוי זיך צו עוואויד די רמאות אז איין כוס פון שובב. אז ווען ס'דא א מעגליכקייט די טבעיה האט א שטאף אז ער קען שרייבן, ער קען איינמאנען נכסים וואס ריעלי קומט זיך אים נישט, גייט מען נישט צוריק האלטן וועגן אים, דורך דעם מ'גייט אים מחייב צו זיין צו האלטן א שובל לאריכות ימים ושנים טו פראטעקט הימסעלף אגעינסט איינער וואס גייט עס אוועק כאפן, נאר אונז גייען זאגן אז די טבעיה זאל נישט נוצן די שטאף אויף א אופן וואס קען קאליע מאכן פאר די נתבע, די טבעיה גייט זיין ריספאנסיבל צו האבן די שטאר דורך דעם, און ביי די פאל היות אויב באמת. די ערשטע שטר איז נאך אלץ אין די האנט פון די לוקח, קען די מוכר פארלירען דורך דעם וואס מען גייט שרייבען א צווייטע שטר, אויב אזוי גייט מען נישט וועגען דעם צוריק האלטען די הפסד דורך שרייבען א שובר אז די מוכר זאל זיין מחיוב צו האלטען די רעסיט נאר מען גייט שרייבען א צווייטע שטר פאר די לוקח אויף א אופן וואס די מוכר גייט נישט פארלירען, ווי אזוי? אן אחריות! איי די לוקח? ליסען, יו גאטע בי ריספאנסיבעל, דו האסט עס פארלוירען, איטס יור און פאולט, איטס יור און הפסד, איך קען דיך נישט העלפען. קסמ ט עמוד ו. אמר לרי' האט רב פפא אדער רב אשר וואס וועט וואס געזאגט, בעלמא בדרך כלל, דאס הייסט ביי א פאל ווען דער לויווע האט אפגעצאלט א חלק פון די חוב, אדער ס'איז קלאר אז די שטר איז באמת פארלוירן געווארן, לאמיר זאגן מען ווייסט ס'איז געווען א פייער און אלע זיינע דאקומענטס זענען פארברענט געווארן, איז קאסט פון שויווע קען מען שרייבן א רעסיט פאר די פאר די נתבע. נאר וואס דען והא הכא דא ביי די לוקח וואס טענה'ט אז די שטר מכר איז פארלוירן געווארן, קיינע טעמען דעס איז סעפרעט ריזענס פארוואס מען שרייבט נישט נאך א שטר פאר די לקיח און א שובב פאר די מוכר ווייל די דילמא אזל בעל חוב וועט טרף מינאי די לקיח ווייל איך האב מורא אז די בעל חוב גייט גיין אוועק כאפן די פעלד וואס די לקיח האט געקויפט און אויב די לקיח גייט האבן צוויי שטרות אזל אי גייט ער גיין פאפעדיגערהייט וועט טרף לקיחות ער גייט אוועק כאפן די צווייטע שטיקל קרקע פון צוויי דיפרענט בייערס אזוי ווי אונז האבן געשמועסט עמוד א' ושובב גם בלקיחות לכה דא גייט נישט העלפן די רעסיט די שובב ווייל די לקיחות האבן נישט קיין שובב די מוכר האט די שובב די שובב ליגט יעצט ביי די האנט פון די מוכר די לקיחות האבן נישט קיין אהנונג וועגן די אז סדא בכלל א רעסיט קומט אויס אז מען וואלט גארנישט פארדינט מיט דעם וואס מען שרייבט א שובב ווייל די שובב וואלט נישט געראטעוועט די מענטש די וויקטעם וואס גייט באמת פארלירן דער איז די בייער. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, וואס זאגסטו? דער שופט גייט נישט העלפן די בייער? סוף סוף לקיחות לאו אמרא דארעא הדרא, ווען זיי גייען זען מען כאפט אוועק זייער פעלד, וואס גייען זיי טון? גייען זיי לויפן צו די מוכר, געב מיך צוריק די געלט פון די פעלד, דו האסט מיך קאליע געמאכט. אויב אזוי קומט אויס ווי אר גאנא סעיוו דעם סעיוו דעם מיט דעם וואס ער האט א שויבער. דו זאגסט עס גייט נישט העלפן קיין שויבער, עס וועט יא העלפן א שויבער, ענ הכי נמי דערס גאנא בי ענאדער סטעפ, די לקיחה דארף פון לויפן צו די מוכר, באט עט דעט פוינט העט עס אים העלפן. זאגט די גמרא באמת די לקיחות גייען טאקע צוריק גיין צו די בעל השדה און מען גייט אוועק כאפן די געלט פון די פעלד, אבער אדער הכי והכי צווישן די זמן וואס די לקיח גייט אוועק כאפן די פעלדער פון די לקיחות די לעסט בייער צווישן ווען די לקיחות גייען גיין צו די מוכר און קלאר מאכן אז ער האט א שויבער אינצווישן שומט ואוכל פירה גייט די לקיח אויפעסן אלע פירות פון דיע פעלדער ער ווייסט צום סוף גייט מען אים פאקן ביי די גניבה קודם גייט ער גיין אויפעסן וואטעווער וואס ליגט אין די פעלד און איינמאל מען האט אויפגעגעסן די פירות איז זייער שווער צוריק צו באקומען געלט ווען ס'איז דא גוטע פייערס יעצט איז עס שייך, די גזל, א זאך וואס מען קען אויפעסן איז זייער שווער צוריק צו באקומען, מען נוצט די סעיאינג קשה גזל הנאכל, א גמרא אין חולין דף פ ט סמ ד א, שטייט דארטן אז א גזלן וואס האט אוועק געכאפט, ער האט אויפגעגעסן וואס ער האט געגזלט, איז זייער שווער פאר אים תשובה צו טון, פארוואס ווייל ער גייט ארויס דארפן ארויסשרייבן א טשעק, ווען דו האסט א זייגער וואס דו האסט געגנבעט געסטו צוריק די זייגער, באט מען רעדט וועגן עסן, קען מען עס אויפעסן? אויב אזוי איז עס מער נישט דא באמת סאך שווערע תשובה צו טון ווייל מען דארף יעצט ארויסנעמען עקשועל קעש צו קויפן איקוועל אדער צוריקצוגעבן אנשטאטס דעם איז עס סאך שווערער די זעלבע זאך א קרקע איז אויך גרינגער תשובה צו טון מען ווייסט ווער ס'איז ווייסט וועלכע שטיקל פראפערטי ס'איז וועט מען עס צוריקגעבן מה שאין קיין פיירות איז סאך סאך שווערער סאו ביי יעדע גניבה די קונץ ווען מען גנב'עט עפעס א זאך פון א מענטש איז צו כאפן די גנב וואס שנעלער ווייל טאר מען נישט האט מען מורא אז ער האט שוין פארקויפט וואס ער האט געגנב'עט ער האט זאגן איין ליע ער האט עס אויפגעגעסן וואטעווער איט איז ס'דא א פעימאס בוק פון ר' יוסף וואלעס, ס'הייסט אינקרעדיבל, ער איז געווען א חברה'מאן אלס אלס בחור, אלס יונגסטער, ער איז געווען זייער, כ'מיין ער איז נישט געווען פרום עט דעט פוינט, און ער האט געהערט פארפירט אסאך גניבות, אסאך מאפיאנערישע שטיק, אבער עווענטשעלי ווען ער איז געווארן א בעל תשובה איז ער נאכגעגאנגען, ער האט געטרייט צוריקצוגיין, ער שרייבט אין די בוק די שוועריקייט נאכצוגיין יעדע איינעם וואס ער האט בא'עוול'ט, ס'איז געווען מורא'דיג מורא'דיג שווער, אבער ער האט געטון וואס ער האט געקענט, ער האט געטרייט צוריקצוגיין און צוריקצולייגן וואטעווער ער האט גענומען. נאר גראדע אין היינטיגע צייטן איז די לאו, ווען מ'קומט אריין אין א אין א, איינער האט דערציילט אז די טאטע האט א זילבער געשעפט און ער קויפט אסאך סעקאנד הענד סילווער, און מענטשן ברענגען אריין זייערע כלים וואס מען האט געגזל'ט, און די הלכה איז ביי די גאווערמענט אז טאמער די באלבאס קומט צוריק אין א זילבער געשעפט און ער איידענטיפייד א סערטען שטיקל זילבער אז ס'איז זיינס און ער זאגט מען האט עס אים גע'גנב'עט, ער ברענגט פרוף אז ס'איז זיינס, לאמיר זאגן ער האט א א אינשורענס איוועליועישן וואס דאקומענט אז דאס איז זיינס, אויב אזוי דארף די סטאר אונער עס צוריק געבן רייט עוועי אן ער זאל קענען בעטן עני געלט. האט ער דערציילט אז איינער איז אריין געקומען אין געשעפט און ער זעהט דערקענט דארטן זיין לייכטער ליגט אויף די שעלף, זאגט ער ס'איז זיינס, זאגט ער ווער זאגט ס'איז דיינס? איז ער געגאנגען האט איבערגעדרייט די לייכטער, אסאך פון די לייכטער וואס מ'קען צונעמען, איז דא אזוי ווי די די די סטענד די סענטער איז האלאו ער האט אויף אראפגעדרייט די בעיס פון די לייכטער ער האט ארויסגענומען די קציבה ער האט דאך געהאט באהאלטן דארטן זיין קציבה האט ער געהאט פרוף אז ס'איז זיינס סאו ממילא ווען מען רעדט וועגן פרוכט איז זייער מעגליך ס'וועט ווערן פארלוירן ביז מען וועט עס פאקן און ממילא וועט מען שוין מער נישט קענען איינמאנען א צווייטע תירוץ אי נמי אדער קען דאך די זאגן די שופ וועט נישט העלפן ללקח שלא באחריות פארוואס היות ער האט נישט געהאט קיין אחריות אויף די פעלד גייט די מוכר מער נישט קענען צוריקגיין צוריקצונעמען די וועליו פון די פעלד נאכדעם וואס מען האט עס פון אים אוועקגעכאפט, ווייל ער גייט זאגן אז דאס איז באמת די סיבה פארוואס די מוכר האט נישט אריינגעשריבן קיין אחריות אין די שטר ווייל ער האט געוואוסט בשעת מעשה אז מען גייט עס אוועקכאפן און ממילא גייט קיינער נישט וויסן אז ס'דא א שובב ביי די מוכר, קומט אויס ער גייט פארלירן די גאנצע פעלד שלא כדין. קומט אויס ווי מען האלט יעצט, איווען דאו בדרך כלל האלט מען מען קען יא שרייבן א שובב, דא ביי אונזער סוגיא גייט עס גארנישט העלפן, פארוואס? ווייל דער לקיח מיט צוויי שטרות גייט נישט גיין צו דעם מוכר נאר צו די לקיחות, און זיי גייען נישט וויסן, זיי האבן נישט דער שובב, איטס נאט גאנא העלפ דעם עטאל. פרעגט די גמרא, יהא כ אויב אזוי, אויב א שובב וואס איז געשריבן געווארן אויף א שטר מכירה ראטעוועט נישט אלעמאל די לקיחות וועגן די אבאוו מענטשענד ריזענס, שטרי הלוואה נמי, אפילו ביי א שטר חוב, זאל מען זיך אויך נישט פארלאזן אויף א שובב, ווייל קען זיין די מלווה גייט גיין, ער גייט אוועק נעמען פון די לקיחות פון די לוי'ווע אויף די אויף די מענטשענד אופנים וואס מען האט דערמאנט פריער, און מען גייט גארנישט קענען איינמאנען, וואס הייסט, עס וועט זיין אדער אויף א אופן שלא באחריות ממילא גייט מען נישט צוריקגיין צו די ארידזשינעל מוכר, אדער אפילו עס וועט זיין מיט אחריות גייט ער אויפעסן אלע פייערס און ער גייט נישט האבן וואס איינצומאנען, קומט אויס די גאנצע הלוואה, ביי יעדע הלוואה גייט די שויבער נישט העלפן. זאגט די גמרא הוסם דארט ביי א פאל פון א חוב, די זיזע משיג, די מלווה וואס זוכט ער? ער זוכט צוריקצובאקומען זיין קעש. אמרי גייען די בייערס זאגן, טייער סיי בעל חוב בזיזה, קען זיין דער לויווע האט שוין באצאלט די בעל חוב מיט געלט, היות זיי ווייסן אז די מלווה גייט זיכער זיין העפי צוריקצובאקומען די געלט ווייל דאס האט ער זיי געגעבן, דאס האט ער געגעבן פאר די לויווע, גייען זיי נישט לאזן די מלווה נעמען די פעלד ביז זיי גייען קודם גיין צו דעם לויווע צו זען טאמער ער האט צוריקגעצאלט אדער נישט, ווען ער גייט אזוי טון גייט ער זאגן יא איך האב א שויווע ענד היערס פרוף אז איך האב שוין צוריקגעצאלט, קומט נאך זיי גייען וויסן אז דאס וואס ער מאנט איז שקר, פאר ער גייט נאך קענען אויפעסן די פירות. פון מיילע ביי א לויווע א הלוואה איז עס נישט נוגעי הוא כ דא ביי א סעיל ביי א מכר דער ארעם מעסיק ער וואס דער לוקח מאנט א שטיקעלע קרקע און מען האט אוועק גענומען זיין פעלד אויב וועט זיי דארפן צו שטעלן א צווייטע פעלד מיידי ידע גייען די לוקחת וויסן די מאן די עסק ארעב בזיזה לא מפייס עניבאדי וואס מאנט יעצט א פעלד גייט נישט זיין העפי מיט קעש אפילו ס'וועט אדורכגיין א לאנגע צייט, גייט ער לקיח די לקיח גייט זען אז די מכר ברענגט אים נישט קיין אנדערע פעלד, גייט ער זיין העפי צו סעטלען מיט געלט. אויב אזוי איז מסתבר ער גייט לאזן מען זאל אוועקנעמען די קרקע פאר ער גייט צוריק גיין צו די מוכר צוריק צו באצאלן די געלט פון די פעלד. קומט אויס ביז אהין ביז וואס ווען גייט מען נישט וויסן אז ס'איז געווען א שובר ביי די האנט פון די מוכר. קומט אויס אפילו בדרך כלל האט מען געהאלטן אז מען שרייבט יא א שובר מען גייט נישט עקסעפטן די טענה פון די לוי' אז מען דארף היטן די שובר אלעמאל פון די מייז. אבער איינמאל ער טענה'ט אז דער שטר איז פארלוירען געווארן ביי א שטר מקח קען ער שרייבן א נייע שטר אבער אנלי אן א אחריות. סאו מ'רעדט וועגן מאז. רב סטעפאנסקי האט געזאגט one tip i could give you whenever you're going to a restaurant און די זעהסט דארטן א פיקשער פון ר' שייעלע זאלסטו אין דעם געשעפט נישט עסן דארטן זאלסטו נישט עסן אבער על כל פנים זאגט אז עס איז געווען איינער וואס האט געליטן אסאך פון מאז און ער האט געלייגט עטליכע mouse traps across the house ער האט געוואלט פראטעקטן אויסגעשפרייטע מייז טרעפס אין די הויז, שבת פארטאג פאר די סעודה קומט די טאכטער און זאגט אים אז טאטי ס'איז דא א מייז אויף די טרעפ, און זי זאגט אונז האבן געלערנט אין סקול שטייט ונשאתי עשב וסתך לבהמתיך און נאכדעם ואכלת ושבעת, סאו פאר די אונז גיימער עסן דארף מען לייגן עפעס עסן אויף די מייז טרעפ, זענען געקומען פרעגן פון רבי יצחק זילבערשטיין טאמער ס'איז טאקע אזוי טאמער מ'דארף מוז געבן צו עסן די מייז בשעת ס'איז נאך אויף די מייז טרעפ, רבי יצחק זאגט ס'איז קלאהר להלכה. אז די גאנצע תקנה פון געבן צו עסן פאר מען גייט אליינס עסן איז ביי א חיה וואס די האדעוועסט ביי דיך אינדערהיים, האסט א פעט, האסט א פיש טענק, האסט א דאג, האסט א קאץ, דארפסטו געבן צו עסן, האסט א בהמה, דארפסטו געבן צו עסן פאר דיך אליינס. באט א חיה דעטס דעטס אן דעט ראו, ווייל די גייסט אים ארויסווארפן מארגן איז זיכער די דארפסט אים נישט געבן צו עסן. אממער, האבן געלערנט אין די ברייתא משתא פתא שתא מיחד די סעקאנד שטר מיחד וואס איז געשטאנען אין ארידזשינעל שטר, איין עקסעפשאן טו די רול איז, חוץ מן האחריות שבו, נאר נישט קיין סעקיוריטי, דאס גייסטו נישט אריינשרייבן. פרעגט מיר היכי כסווינן וואס איז די לשון וואס מען שרייבט אריין. אמר ר' נחמן, די כוס והכא מען שרייבט אזוי, שטרא דערנאן דער שטר, דלא למקווה ביי, לא ממשעבדי ולא ממני חורין, מען קען נישט איינמאנען מיט דער שטר נישט פון נכסים משעבודים נישט פון נכסים בני חורין, נאר וואס דען פארוואס שרייט מען עס, אלוקי היכא דתי' כמרא ביהודה דלקח, אז יעדער זאל וויסן אז די פראפערטי באלאנגט פאר די לקח, דער מוכר זאל נישט קענען זאגן ער האט עס קיינמאל נישט אוועק פארקויפט, סך הכל א פרוף אוו פורטשעס, נישט אז ס'האט עני אחריות, אבער ס'איז נישט גענוג אז ער דערמאנט נישט אז ס'האט אחריות, נאר ס'דארף שטיין בפירוש אז ער האט נישט קיין אחריות, פארוואס טאקע דארף ער שרייבן אז ער האט נישט קיין אחריות, און מר אפרים האט ר' אפרים געזאגט, זויס אמרת, ר' נחמנ'ס ווערטער לערנט אונז אז אחריות, די שבעה נכסים, פאר מיר ס'שטייען נישט אין די נוסח השטר, זאלסטו וויסן טעות סופרי, אונז נעמען אן אז די סופר האט עס ביי מיסטעיק אויסגעלאזט, ער האט עס פארגעסן אריינצושרייבן, נישט ווייל דער בעל השטר האט אים אזוי געהייסן שרייבן, נאר איט וואזס א מיסטעיק, און ממילא, אפילו א שטר וואס שטייט נישט קיין אחריות גייען אונז קאנסידערען כאילו ס'שטייט יא אחריות, און ממילא גייט ער קענען איינמאנען פון די לקיחות. וועל איך אייך מדייק זיין פון ר' נחמנ'ס ווערטער עז פאלאוס, טעמער, די ריזען פארוואס די ליקייער קען נישט איינמאנען פאר די פעלד דורך די סעקאנד סטאר איז ווייל דער כסף לא יחכם ווייל ער האט מפרש ארויסגעשריבן אז ער קען נישט איינמאנען פון די חסר משעבדים אבער הוא לא כסף לא יחכם באט ווען ער וואלט נישט אזוי געשריבן בפירוש גו' וואלט ער יא געקענט נעמען אפילו פון די חסר משעבדים איווען דאו ס'שטייט נישט אזוי בפירוש מוז איך זאגן אז אפילו ווען מ'האט פארגעסן די ענין פון אחריות אין א שטר קען ער איינמאנען אפילו פון די חסר משעבדים פארוואס ווייל איך נעם אן אז די סופר האט געמאכט א מיסטעיק, און ביי מיסטעיק האט ער עס אויסגעלאזט און נישט אריינגעשריבן, האבן חזל מסכם געווען איטס עז איף ס'שטייט יא. רב אשר אומר, רב אשר דינגט זיך און ער האלט אז אחריות לאו טעות סופר, אונז נעמען נישט אן אז מסתמא איז געווען א מיסטעיק פון די סופר, נאר איך נעם אן אז מסתמא האט ער עס אזוי געטון מיט די דעת פון די בעל השטר, ער האט מוותר געווען און מוחל געווען אויף די אחריות, אויב אזוי קען מען נישט איינמאנען פון די חסר משעבודים. און מאי חוץ מאי אחראי שבוי, אויב אזוי וואס זאגט די ברייתא ווען ער שרייבט אריין אלעס פון די ארידזשינעל שטר חוץ מאי אחראי שבוי, דלא כסוף באי אחריות, אז די שטר איז געשריבן געווארן סתם אזוי אן אחריות, נישט אז מען דארף מפרש אריינשרייבן שאין באי אחריות, און לויט און לויט רב אשר, די דיפאלט קען נישט איינמאלן פון נכסים משעבודים, חוץ טאמער ס'שטייט בפירוש יא אז ער האט יא די כח איינצומאלן פון נכסים משעבודים. דערציילט די גמרא א הי' איצא די הוה ליה זיזא לה הי' גברא, ס'איז געווען א מעשה ביי א פרוי וואס האט געגעבן געלט פאר א סארטן מענטש למזבן לערה אז דער מענטש זאל קויפן א שטיקעלע פראפערטי פאר איהרנעטוועגן אזל זבן לה האט ער געגאנגען קויפן א פעלד שלא באחריות, ער האט געקויפט א פעלד אן קיין סעקיוריטי, ס'איז נישט געשטאנען קיין אחריות, ס'איז געשטאנען דערשט א בפירוש אז ס'איז נישטא קיין אחריות. די פרוי האט געטענה'ט, ליסטען האסט מיר געקויפט א שוואכע שטיקעלע פראפערטי, האסט מיך גורם געווען א הפסד, ביסט נישט מיין שליח, איך בין נישט גרייט צו נעמען די פעלד. עשאי לקמא דרב נחמן איז געקומען, די פרוי האט גערופען דעם מענטש צו רב נחמן דער גרויסער דיין, אויבן ליידט רב נחמן זאגט צו דעם מענטש, די פרוי קען דיך זאגען, לתקיני שדרתיך ולא לאפסי, איך האב דיך געשיקט זאלסט אויפטוהן פאר מיר, זאלסט מיך העלפען, דו האסט מיך קאליע געמאכט ממילא דיס איז נאט א סעיל, די אנלי אפשען דעט יו קען דא איז, זיל זבנא מיני', שלא באחריות, דו קויפט דו לשליח, דו קויפט די פעלד פון די פרוי, אן קיין אחריות שרייב די פעלד אויף דיין נאמען און והוא דזבנא נהלה באחריות און נאכדעם קענסט דו עס פערסענלי גאראנטירן מ'עט לייגן א לין אויף דיינע אנדערע פראפערטיס ווייל די פרוי גייט זאגן איך וויל נישט נעמען די פעלד אן אחריות. רבי שמעון בן גמליאל אויב מ'שטייט דארט אין די ברייתא צו האבן דערמאנט תמיד א' אז הנושא מתנה לחבירו איינער געבט א פעלד פאר זיין חבר והחזר לו דער מקבל געבט צוריק די שטר די שטר מתנה עס א שטר צו דער וואס האט עס אים געגעבן, מיט דעם וואס דו האסט עס צוריק געגעבן, חזרה מתנתו, די מתנה איז קענסעלד, ס'גייט צוריק צו די נושאים. און ואכהמ אמרם נע, דאס איבערגעבן די שטר אליינס איז נישט גענוג, מתנתו מקיימת, די מתנה איז נאך אלץ א גוטע מתנה. מאי טעמא דרבי שמעון בן גמליאל, וואס איז די סברה פון רבי שמעון בן גמליאל? אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, ווען א מענטש איז מקנה זיין נחשון פאר זיין חבר מיט א שטר מתנה, נעשה כאומר לו, איז אזוי ווי ער זאגט אים שדה זו נשינא לך, כל זמן שהשטר בידך, ווילאנג דער שטר איז אין דיינע הענט, איז דער פעלד דיינס. ס'קומט אויס ווען ער געט עס אים צוריק האט ער מבטל געווען די מתנה, ער האט אים צוריק געגעבן די עקשועל מתנה. משכב לה רבא האט רבא געפרעגט א קשיא, אי הכא אויב אזוי אז די בעל די אוינערשיפ פון די מתנה ווענדט זיך ווער ס'האט די שטר, נגנב אוי אבד טאמער די שטר איז פארלוירן געווארן אדער גע'גנב'עט געווארן נמי וואלט אויך געדארפט זיין די הלכה אז די מתנה איז בטל ווייל די שטר ליגט יעצט נישט ביי די מקבל מתנה ס'ליגט יעצט ביי איינעם אנדערשט אבער אין די ברייתא איז משמע ס'נאר ווען ער האט צוריק געגעבן צו די וואס האט עס אים געגעבן דעמאלטס איז די שטר בטל איז די מתנה בטל. אלא מה רבא האט רבא געזאגט מעושיות נקנות במסירה כמפלגה זיי קריגן זיך אריין צי א שטר ווערט נקנה מיט דעם וואס מען געבט איבער די שטר, רבי שמעון בן גמליאל סבור רבי שמעון בן גמליאל האלט עושיות נקנה במסירה, מען קען מקנה זיין די נכסים דורך דעם וואס מען געבט איבער די שטר, קומט אויס ווען ער געבט צוריק דער מקבל געבט צוריק די שטר צו די נושאים מיט דעם וואס ער האט אים איבערגעגעבן האט ער קונה געווען די פעלד, ורבנן סברא אין עושיות נקנות במסירה ממילא גייט אויסקומען ער געבט עס צוריק האט ער גארנישט געטון, ס'איז נאכנישט אריבערגעגאנגען, ס'איז נאך אלץ ביי די אלטע אונער, איף יו דאנט מיינד, נאך אפאר מינוט לאמיר נאר לערנען נאך א עמוד, סאו וויל בי אהעד א ליטל ביט פאר טאמאראו, אנאדער פיו מינוטס, און לאמיר באדאנקען ראביי מינצליס פאר דערמאנען צו צוטיילן די שיעור.